stadionynda bu gün dabaraly ýagdaýda taryhy duşuşyk, futbol boýunça milli ýygnymy, Türkmenistanyň milli ýygnysy Köpetdag stadionynda bu gün Hindistanyň milli ýygnysyny kabul eder. Häzirki wagtda D toparçasynda geçirilen üç tapgyr duşuşykdan soňra milli ýygnymyz bir oýunda deňme-deň geçiripdi, ýagny Eýran Yslam Respublikasy bilen geçirilen duşuşykda bir utuk gazanyp bildi. Geçirilen iki duşuşygynda bolsa gynansak-da ýeňiş ýazgarylpdy. Myhmanlar Hindistanyň milli ýygnysy hem Häzirki wagtda D toparçasynda geçirilen üç tapgyr duşuşykdan soňra üç oýunda-da ýeňlişe sezewar boldy. Toplaryň gatnaşygyna şeýle ser salamaty onda myhmanlar häzirki wagtda Hindistanyň milli ýygyndysy iki topy, garşydaş toparlar derisinden geçiren bolsa öz derisinden ýedi topy geçiripdi. Milli ýygnymyzyň bolsa geçirden toplaryň gatnaşygyna şeýle ser salamatda iki topy myhmanlar derisine geçiren bolsa, bäş topy hem öz deresinden geçirtdi. Häzirki wagtda dünýä çempionatyna ýollanma gazanmak üçin dtoşopardaky käbir maglumatlar, toparçanyň bolsa öňdeligini saklap gelýän Eýran Yslam Respublikasy geçirilen üç duşuşykdan soňra ýedi top toplap bildi. Ikinji orunda Omanyň hem ýedi toby bar we üçünji orunda-da Guam döwleti. Olar hem taryhynda ilkinji gezek şeýle şowhunly ýagdaýda ýedi toplap üçünji orny saklap gelýärler. Bu gün bolsa milli ýygnymyz. Hindistanyň milli ýygtyna garşy geçiljek duşuşygynda ynamly ýeňiş gazanmagyny garşylaýar. Sebäbi şu güne çenli jemi bäş tutuş geçirildi. Hindistanyň milli ýygtyna garşy Türkmenistanyň milli ýygnysy häzirki wagta şol geçirilen bäş tutuşyň içinde diýseň şowly hem-de netijeli oýun hasabatyrny öz taryhynda ýazdirmän aşyrypdy. Bu gün bolsa paýtagtymyzda şol dördünji tapgyr duşuşygynda garaşylýar. Sabyrsyzlyk bilen milli ýygnymyzyň ynamly Ýeňiş gazanmaklygyna Hindistanyň garşysyna häzirki wagtda toparlaryň düzümleri bilen tanyş bolup geçişimiz milli ýygnymyz, Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnysy bu gün durşuna ak egin eşiginde duşy geçirer. Myhmanlar bolsa Hindistanyň milli ýygnysy durşuna gök egin eşiginde bu gün duşlaryny geçirerler. Az wagtdan meýdançaň merkezinde duşuşygy başlajak. Biziň ildeşlerimiz, Türkmenistanyň Milli Ýygnasy Welwetde duşuşygy şeýlelikde-de badala berli. Ildeşlerimiz Türkmenistanyň Milli Ýygnasyna üstünliklerini arzuw etýäris. Duşuşygyň ilkinji minutlarynda meýdançanyň orta gürpünde topuň urak ýetip ýörişler. Toparymyzyň kapitany Ahmet Ataýew. Topy eýlemek bilen bagly topy sag tarapa çevirýär, sag tarapdan Arslan Myradamanow. Arslan Myradamanow sag tarapdan hüjümi dowam etdirýär. Arslan Myradamanow Jerime meýdançasynyň içinde Hindistanyň häzirki wagtdaky goraçlary. Topuň ugrundaky ýiti göreçleri Fransisko Fernandes. Top uzak boşlukdan başarýar. Senharç Zing. Ol hem öz ýarym meýdançasyndan topu uzaklaşdyrdy we Topy iýen bolsa biziň ýylysymyzyň derwezany Mehmet Orazmuhammedow. Häzirki wagtda, hormatly ildeşler, şeýle toparyň düzümine ser salmasak, bu gün tälimçimiz tejribeli Türkmenistanyň at gazanan baş tälimçisi Amangylyç Koşumow bu gün meýdançada oýun usulynda dört, dört, iki görnüşli oýun usul bilen Hindistanyň garşysyna düzen meýilnamasy. Häzirki wagtda toparymyzyň dersini on altynjy belgide Mämmet Oralmuhammedow gorar. Toparyň goragyndaky ýagdaýlar üçünji belgide Şöhrat Söýünow, dördünji belgide Mekan Saparow, ýedinji belgide Arkamyrat Amanow we sekizinji Bagtyýar Hojaahmedow. Şol sanada dokuzynjy belgide Süleýman Muhadow, onunjy Guwanç Abylow, on ikinji belgide Serdar Anurazow, on dördünji Umidjan Aslanow, on ýedinji belgide Artur Gewerken, Hem-de on dokuzynjy toparymyzyň kapitany bolan Ahmet Ataýew. Ine-de häzirki wagtda şol milli ýygymyzyň baş tälimçisi Amangylyç Goşumowyň meýdançada düzen on birligi. Bu şunda wagtça birleşdirmedik adyndan Arturyň garşysyna bärde bas gurnalyar. Emin bolsa indi wagtyrdy. Belläp geçimiz ýaly, bu duşuşygyň emin agzalary bolmak diýlişleri gatnaşýan dört emin hem Siriýanyň futbol federasiýasyndan. Duşuşygyň baş emini Masud Tufaýelih. Häzirki wagtda Aziýanyň futbol konfederasiýasynda tanymal bir enemeýleriň biri diýip hasaplanýar. Oň kömekçileri Zakariýa Kanat we Ali Ahmad. Duşuň ätiýaçdaky dördünji emini bolsa Hanna Hattab. Şol sanda-da bu gün eminlere gözegçilik etýän Şri-Lanka döwletinden Nimal Wiçkramudunga. Gapdaldan. Hindistanyň milli ýygnaty gapdaldan topy oýnaýar. Ýerleşikleriň zergany Mehmet Oraz Muhammedow topy basgyly ýagdaýda töwekgel ýagdaýa girmezden topy bazlap meýdançanyň daşyna ugrutdypdy. Topy iýlenler häzirki wagtda myhman oýunçylar bolýar. Olar hem topy zergana tarap geçirýär. Indi elbetde myhmanlar Hindistanyň milli ýygyndysynyň bu gün ýerleşikleriň zergady garşy meýdança düzülen esasy on birligine şeýle ser salamazdan derezäni bu gün ýigrimi üçünji ýylda Gurpert Sing Sandhu gorýar. Toparyň goragynda dördünji ýerde Arnab Kumar Mandal, bäşinji ýerde Sandeş, ýedinji ýerde Egunson Laýndon, dokuzynjy Robin Sing, on birinji ýerde Sunil Çetri, bu bolsa elbetde Sunil Çetri Hindistanyň milli ýygyndysynyň hem kapitany hem-de taryhynda häzirki wagtda şu möwsümiň dowamynda iň bir netijeli oýunçylaryň biri bolmagyny başarýar. Häzirki wagtda şol dünýä çempionatyna çykmak üçin Hindistanyň milli ýygyndysynyň hatarynda Toparyň kapitany bolan Sunil Çetri hormat ýörişe jemi bäş gol geçirip ýaşyrdy. Şolaryň ikisini bu deslapky topurçadaky ýaşyrdy. Beýleki üç goly bolsa birinji deslapky saýlama ýaşyrynda öz adyny ýazdyrma ýaşyrypdy. Aýratynam bu Hindistanyň milli ýygnasyna ikinji tapgyra çykmaklygyna uly goşandy bar. Sunýul Çetriniň, şol sanda-da on ikinji belgide Lalpakua Jeje, on bäşinji Fransisko Fernandes, on sekizinjide Senhaj Sing, ýigriminji Pritam Kotal, ýigrimi birde Naraýan Das, Hindistanyň bolsa milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Sepan Konstantin. Bilşimiz ýaly, angiliýaly hünärmen, hormatly ildeşler, Sepan Konstantin elli iki ýaşynda.

Başlançylyk wezipesinde iş tapdy. Stepen Konstantin häzirki wagtda bolsa Hindistanyň esasy topary bolan Milli Ýygnasynda başlançylyk wezipesinde işlerini dowam etdirýär. Üç duşuşykdan soňra bolsa netijeli utuk gazanyp bilmändi. Indi elbetde duşuşyga dolanyp gaýtsak häzirki wagtda meýdançanyň orta görpüminde ýerleşýär Türkmenistanyň Milli Ýygnasy topy saklamagy dowam etdirýär. Bagtyýar Hojaahmedow topy barbat öňe atyryp geçirýär, Süleýman Muhadow topy elemän çyrypdy, emma Gapteliminiň görkezmesi oýundan daşary ýagdaýda. Belläp geçmeli ýaly, bu günki oýnuň emin agzalary Siriýa döwletinden hormatly ildeşler. Ali Ahmad şol pursatda milli ýygndymyzyň düzüminde dokuzynjy ýylyda ýaş oýunçylarymyzyň biri. Esasy hüjümçilerimiziň biri bolan Süleýman Muhatowyň döretjek pursadyny oýundan daşardak ýaly diýip, belläp geçýär. Topy oklaşdyrýar Mekan Saparow. Daş arakdan bir batly urgy ýerine ýetirildi we bu-da duşakdaky ýerine ýetirilen ilkinji urgy. Ýagny derezä garşy ýerine ýetirilen ilkinji urgy myhmanlar tarapyndandy. Hindistanyň milli ýygyndysynda häzirki wagtda şol belläp geçimiz ýaly iň esasy oýunçylaryň biri hormatly ildeşler. Sunil Çetri on bir ýaşalydy. Bu pursatda bolsa Süleýman Muhadowyň oýundan daşardaky ýagdaýda galan pursatlary. Wagt aramada duşuň ýedinji minuty. Hazaplar häzirlikçe deňme-deň nol-nol. Ýene bir gezek ýatlatýarys, iki müň on sekizinji ýylda Russiýa Federasiýasynda geçiriljek ýigrimi birinji dünýä çempionatyna gatnaşyp bilmek üçin ýollanma gazanmak üçin bu gün D toparçada dördünji tapgyr duşuşygy. Milli ýygnymyz. Süleyman Muhadow şirme meýdan çalşyny Emin Murdanarda oýunda wagtyny berýär. Iki oýunçy deň aralygyny geçmek bilen tizligini artdyrmagyny dowam etdirdi, emma iki oýunçynyň päsgelçiligi hüjümçymyza garşy ýerlikli boldy. Derewan topy elemek bilen Gurpetsing Santhu topy oýna girýär. Garşylyk görkezmek bilen, Şöhrat Söýünow topy uzaklaşdyrdy. Meýdançanyň merkezinde topy ilmek başarmany berdi. Hüjümçimizde Süleýman Muhadow. Topy ilýän ýene-de Hindistanyň milli ýygyndysynyň oýunçylary Arnab Kumar. Top sag tarap çyzýar Fransisko Fernandes. Hindistanyň milli ýygyndysynda ýarym orada duşuşyklaryň geçirilýän oýunçylaryň biri Fransisko Fernandes. Olar hem bada-bat wagt ýitirmezden topy oýna gidýärler. Häzirki wagtda bu toparçada iki milli ýygynda-da hormatly ildeşler, zerur üç utuk gerek. Ýöne milli ýygnymyza bu günki oýunda ynamly garaşýarlar futbol janköýleri. Hindistanyň milli ýygyndysyna şu güne çenli geçirilen ähli resmi duşlarda birnäçe gazanan üstünliklerimiz bar. Esasan şul soňky geçirilen duşuşyklar hem milli ýygyndymyzyň tarapynda ýeňişler bilen tamamlanypdy. Ilkinjisi iki müň sekizinji ýylda paýtagtymyzda geçirilen duşuşyklar bolupdy, ýagny ýolbaşçy duşuşygynda. Şonda bolsa milli ýygnymyz Hindistanyň millisine garşy netijeli ýeňişini gazanypdy. Top jebe meýdançasyna çenli sarp edilýär. Won Çžabi orta gol! Gala açylýar. Milli ýygnymyz oňa saýlandy. Hindistan millisine garşy wagta ses alamada duşuşygyň Sekizinji minuty. Dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin deslap saýlamaýaşyň dördünji saparyna hormat ýylyşlara milli ýygnymyz elbetde hasap açýar. Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygmasy Hindistana garşy Şol geçirilen gollaryň pursatlary, hormatly ildeşler, gaýtadan tekrarlanylsa, esasan-da Märdebetde geçirilen golla uly goşantly pursatlar Milli ýygyndyrda ýene bir tejribeli oýunçylara berilen Arsamyrat Amanowa hem degişli. Onuň ugrukdyran pasyndan bolsa Guwanç Abelow jerimäň meýdançasyna girmegi bilen ýerden urgy netjeleýär we Zerezan Gurpesinkisanthu topy gaýtarmakda kynçylyk çekýär. Şeýlelikde bolsa, Türkmenistanyň milli ýygyndysy Hindistana garşy öňe saýlanýar. Gapylan. Myhmanlar gapylan topy oýna ýüzerim. Oýnuň ilkinji mutoruna ýeňişiň bir tarapyny öz adyna geçirmeklik uly goşant oýnuň dowamlygyna getirip biler milli ýygnymyza. Häzirki wagtda Hindistanyň milli ýygmasy hormatly ildeşler geçirilen duşuklarda käbir netije gazanyp bilmändi. Jemi ýedi topy öz deresinden geçirtdi. Dünýä çempionatyna ýollanma gazanmak üçin bolsa toparçamyzdaky bul garşydaş toparyň derisinden geçiren üçünji topumyz bolýar we Guwanç Abelow bolsa desgap saýlama ýaşlarynda özüniň ilkinji goluny öz adyna ýazdyrmaga başardy. Mundan öň, elbetde, häzirki wagtda toparçada ýeke-täk topy geçirden Eýran Yslam Respublikasynyň derisine topy öz adyna ýazdyran Ruslan Mingazow desgap saýlama ýaşlarynda bir gezek tapawutlanypdy. Omanyň garşysyna geçen duşuşykda bolsa gynansakda milli ýygnagymyz myhmançylykda üç ýrhadan asgyn boldy. Ýöne muňa garamazdan, Arsamyrat Amanow diýseň netijeli oýun görkezmek bilen, jogap goluny geçirmän çyrpdy. Guwanç Abaýew bolsa paýtagtymyzda milli ýygnamyzy öňe sürýär we ýene duşundyr. Arsamyrat Amanow az-da kände şol topy kabul edende ýalňyşlyga ýol berýär. Top abadan çep tarap eşilýär we myhmanlaryň hüjümi Hindistanyň milli ýygyndy hüjüm gurnaýar. Jemi meýdan jaň alkymynda derňe aşam Atura berekella. Goraşymyz Şöhrat Söýünow topy gaýtardy. Milli ýygnymyzyň goragynda agza kände fäalylyk ýüze çykdy. Dessine-de ony myhmanlar peýdalanmak islediler, emma wagtynda ýene-de goraşlarymyz öz ýalňyşlyklaryny topy gaýtarmak bilen düzeltýärler. Kapylan. Fransiska Fernandes. Fernandes tegini artyryar Şöhrat Söýünow. Topy ýitirmekden meýdançaň başyny çykaran Hasawy. Şeýle edýär bärde Şöhrat Söýünow. Kapylan. Häzirki wagtda oýnuň 52-nji mudundan 12-nji mudunyň dowamyna çenli Hindistanyň milli ýygyndy. Biziň giňişlerimiziň ýarym meýdançasynda tizlikli bir basgyly ýagdaýda duşuşygyny ýaparmagyny meýilleşdirýärler. Top çelme meýdançanyň alkymyna tarap geçirilýär. Bärdada kän oýunçy giňelmä galtaşdy, emma oýun dowam etilýär. Netijede bolsa wagta Hindistanyň milli ýygyndysy meýdançanyň burçundan topy oýna girder. Bu bolsa elbetde duşakda ilkinji gezek, ýagny şul meýdançanyň burçundan topy oýna girmek bagtynda myhmanlar peýdalanýar. Häzirki wagtda topuň garşysynda ýedinji belgide Egynýason Lindhoh. Top oýny ýüzmäne taýynlyk görýär. Jemi meýdan çanşynda bolsa myhmanlaryň hataryndan jemi bäş oýunçy. Şol geçirilen topa hüjümi dowam etdirmek üçin garaşýarlar. Häzirki wagtda top meýdanyň burçundan oýna girizilýär. Şöhrat Söýünow häzirki wagtda toparynyň goragynda ynamly hereketini dowam etdirýär. Artamyrat Amanow, jogap pas. Süleýman Muhadow baglap topy ýene-de oňa tarap geçirýär. Guwanç Abaýew ugtydan artdyrdy. Emma bärde derwezan, ilkinji nobatda derwezan. Öňe çykmagy bilen topu uzaklaşdyrdy. Myhmanlaryň düzüminde beýläk geçilmezi ýaly Gurpret Sintsanho topy gaýtarmaga çalypdy. Ada känede bolsa şol tizligini ýerlikli peýdalanyp bilmedi. Guwanç Abylow. Bu bolsa elbetde Şöhrat Söýünow häzirki wagtda milli ýygyndymyzyň goragynda ynamly hereketleri bilen Hindistanyň milli ýygyndynyň geçirýän her bir pursatynda hüjümlerini gaýtarmaga çalýar. Şol pursatlar hurmatly ildeşlerim. Guwanç Abaýew bilen ikinji gol geçirmäne gaty ýakynlaşdy. Ýeleşdirmedi. Häzirki wagtda Ada kän aýagyny ardansoň, milli ýygnymyzyň lukmanlary meýdança girmek bilen oýnaşymyza ilkinji nobatdaky kömegini ýerine ýetirýärler. Az wagtdan bolsa duşuklary dowam etdirirler. Gapdaldan ýeleşdirmedi. Topy oýna gider. Serdar Amarazow topuň garşysynda. Artur Gewerkýan. Myhmanlar bäri topu kabul etýär. Robin Sing. Arslan Myradamanow. Ahmet Ataýew milli ýygnymyzyň kapitany topy çep raşyrdy. Bu gün çep tarapdan duşuşygy dowam etdirýän Bagtyýar Hojaahmedow. Meýdançanyň merkezinde Artur Gewerkýan topy gazandyrdy. Şöhrat Söýünow. Şol sanda-da bellemeli zatlaryň biri hem Guwanç Abelow meýdança dolandy. Meýdança gaýtmagy bilen bagly top gazanýar. Guwanç Abelow topy esasda geçirdi. Arsamyrat Amanow. Artur Gewerkýan. Arsamyrat topy özünde saklamagy dowam etdirýär. Ajaýyp hereketler Arsamyratdan tehnik tarapyndan we Guwanç Abelowyň urup duran pasyndan bärde Hindistanyň milli ýygyndynyň oýunçylary topa galtaşýar. Ahyrky pursatda bolsa gapdaldan milli ýygyndymyzyň oýunçylary topy oýna girder. Wagt aramazda Duşuň on bäş muduny yza aldyrýas. Häzirlikçe duşuň ýedinji mudunda milli ýygnymyzdan Guwanç Abylowyň geçiren ýeke-täk goly bilen üstünligi saklap gelýärler. Hindistana garşy Serdar Almyrazow topy geçirme meýdançaň içine tarap ugraturýar. Şöhrat Söýünow bas gurnamak bilen myhmanlar topy elemäniň ornuna emma elbetde bärde Gapdel Eminiň görkezmesi. Ali Ahmad myhmanlar bolan Hindistanyň milli ýygnasy gapdaldan topa oýny gidýändigini görkezme berdi. Arnab Kumar ol topy Wagdaky ula geçirýär. Guwanç Abylow basyny gurnaýar, emma topy elän ýene-de Hindistanyň milli ýygnasynyň oýunçylary. Meýdançanyň orta gürpünde top alandy Ahmet Ataýew, emma duşuň emini bolsa bärde oýny saklaýar. Belläp geçimiz ýaly, Masud Tufaýelih, hormatly ildeşler, Siriýa döwletinden duşuň baş emini. Aýettin bul eminiň şu günüň şelli Aziýanyň futbol konfederasiýasyndan halkara deýliji ýaşlara, ýagny dünýä çempionatyna çykmak üçin Aziýanyň sebitinde geçirilýän şul Saýlama duşlaryna eminlik wezipesi berilmändi. Bu gün bolsa bir täze Bul eminiň ilkinji gezek bir resmi duşakda dünýä çempionatyna çykmak üçin milli ýygyndlaryň arasyndaky geçirilýän desgap saýlama ýaryşyna eminlik etýär. Topy gazanýan bärde ýene-de ildeşlerimiz Artur Geýwerkian topy esasy geçirýär. Sag tarapdan bolsa Ahmet Ataýew. Meýdançanyň orta gürpüňinden hüjümler dowam etýär. Süleýman Muhadow. Iýmitleşdirmeden top jemle meýdançanyň yşgyna mat urdy. Ikinji gol geçirmäge gaty gynyşdy. Milli ýygnymyz, emma sähelçe şowlulyk biziň tarapymyzda däldi. Berekella, häzirki wagtda ildeşlerimiz Oýnuň depginini elden bermezden, her bir dörän pursatlardan netije gazanmak üçin ýiti göreşýärler meýdançada. Oýnuň soňky minudyny şeýle-de görüşmeli. Bu gün milli ýygnymyz Hindistandan ýeňiş gazanyp bilse, onda Beýsap saýlama ýaşlaryna utuklanlarymyzy dörde çykararys, hormatly ildeşler. Top öňe tarap geçirilýär. Şol sanda-da bärde. Milli Ýygynyň derwezany Mämmet Orazmuhammedow topy iläpdi. Serdar Agnorazow. Sag tarapdan ýeleşdirmeň hüjümi ýene-de Arsamyrat Amanow azdakäni topy meýdançada dürs saklap bilmezligi. Häzirki wagtda tälimçi myhmanlaryň düzüminde Hindistanyň Milli Ýygnysynyň baş tälimçisi Stepan Konstantin. öz şägirtlerine yzygiderli ýagdaýda tabşyryklaryny bermegini dowam etdirýär. Şol sanda biziň milli ýylyň derwezany, ýagny derwezany hem Mehmet Oral Muhammedow hormat ýerleşýär. Duşakda Hindistanyň birnäçe ýerine ýetiren howply zatlaryny gaýtarman aşyrypdy. Tälimçimiz bolsa Amangylyç Goçumow bu gün doly bir derejede milli ýylymy duşa taýýar diýip, duşuň öňüsyrasynda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berlen sowallara jogap beripdi. Häzirki wagtda ynamly ýeňişimiz dowam etýär. Şöhrat Söýünow topy eýleýär. Topy uzaklaşdyrmak gerek. Artur Gewerkan. Topy eýleýän Hindistanyň milli ýygyndy. Top ýene-de öňe tarap geçirilýär we netijede topy eýleýän milli ýygnymyzyň oýunçylary bolýar. Mehmet Orazmuhammedow. Şöhrat Söýünow. Artur Gewerkan. Serdar Anurazow. Häzir Koteletin milli ýygyndymyzyň derwezany has öňe çykmagy bilen ýardamlyk döretmek isleýär. Toparymyzyň oýunçylaryna sag tarapdan Serdar Oraza topy çepraşyga we çep tarapdan bolsa topy kabul etýär Bahtiýar Ojahmedow. Kubada çenli meýdança açyl emma Derewan. Gurpres Sing Sanhu. Hindistanyň ýygynt toparynyň derewany topy eýlemän şyrdy. Käbir maglumatlara şeýle ser salamasak, hormatly ilişleri, ýagny Iki müň on sekizinji ýylda Russiýa Federasiýasynda geçiriljek şol ýigrimi birinji dünýä çempionatyna ýollanma gazanmak üçin jemi kyrk alty döwlet Aziýanyň sebitinden ilkinji ýaşlara gatnaşmaga mümkinçilik gazanypdy. Şolaryň içinde häzirki wagtda kyrk bäşi bu desgap saýlama ýaşlaryna dowam etdirýär. Indoneziýa bolsa desgap saýlama ýaşlaryndan çykaryldy. Ýörite şol FIFA-nyň ýolbaşçylary tarapyndan. Elbetde futbolyň kazak kanunyna gelmedik käbir hereketler bilen Indoneziýanyň ýygyny topary FIFA-nyň ýolbaşçylary tarapyndan bu desgap saýlama ýaşyndan çekildi. Şol kyrk bäş döwletiň içinde bolsa elbetde biziň milli ýygnymyz Türkmenistanyň milli ýygnysy D toparçasynda bu gün dördünji duşugy. Belki elbetde umytlar bilen garaşýas desgap saýlama ýaşlaryna gazanjak elli ikinji ýeňişimize. Sag tarapdan myhman Ruşum Tawantire toparda çelme meýdançaň içine. Geçirilen topuň ugry bolsa dürs bolmandy. Topuň tizligi bat bolan soň Senharş Sing çelme meýdançaň içinde geçirilen topy hüjüm bilen dowam etdirmäne pursat galmandy. Ilişlerimiz derazany Mehmet Oraz Muhammedow topy oýna gidýär. Serdar Amarazow

Linzoh. Topy öňe tarap geçirýär. Topy eýlän bolsa ýene-de iýleşdirmedi. Şöhrat Söýünow meýdançanyň merkezinde Artur Gewerkýan. Arly pas ony oturýar. Öňe tarap geçirilen pursatda Guwanç Abylow. Emma ikinji pursat topy gazanýar. Guwançyň topy eýlemekligi milli ýygnygymyzy öňe aňtýar. Anyk topar ýene-de ýerleşdirmeden çenli meýdança alkymyndan Bagtyýar Hojaahmedow. Topa Gazara geçirilýär. Hüjümler dowam etilýär. Çenli meýdança alkymynda Ahmet Ataýew. Myhmanlar topy öz çenli meýdançasynyň alkymyndan uzaklaşdyryna aşyrdylar. Sunil Çetri. Bellek geçmedi ýaly hormatly ýerleşler, ýagny Hindistanyň milli ýygyndysynda häzirki wagtda iň bir netijeli oýunçylaryň biri Sunil Çetri çelme meýdançanyň akymyny batyr urdy we Terazan Mehmet topy elimä sürýär. Mehmet Orazmuhammedow topy elimä sürdi. Ýogsam elbetde bärde ýol ugry ildeşlerimiziň oýunçylaryna-da galtaşmagy bilen topuň ugruny üýtgedipdi. Mekan Saparow. Şöhrat Söýünow. Bugun merkezde iki goragçymyz Mekan Saparow hem-de Şöhrat Söýünow. Çep tarapdan bolsa tejribeli goragçylarymyzyň biri bolan Bagtyýar Hojaahmedow bilen sag tarapdan ýaş goragçylarymyzyň biri bolan bilen ýerine ýetirmek isleýärler. Serdar Almyrazow. Arsamyrat Amanow. Gapdalan topy oýna ýüzer. Hindistanyň milli ýygyndysy. Narayan Das topy goragyna tarap geçirýär. Sanders. Topy ilen Derewan Gurpet Sing Sandhu. Arnab Kumar Mandal. Evgenasyn Lindhoh. Top ýene-de Arnab Kumar Mandal tarapyndan Robin Singe tarap geçilýär. Häzirki wagtda toparyň goragynda topy saklama dowam etdirdi. Hindistanyň milli ýygyndysy sebäbi olary hüjüm gurnamak üçin Meýdançada pursatlar ýok, sebäbi ildeşlerimiz gorak ýagdaýyny düz diýseň dürs ýagdaýda dowam sürýär. Hindistanyň milli ýygyndysyna garşy. Senhaç Sing. Topy ýene-de öňe tarap geçirilýär. Topy ilen Ahmet Ataýew bolýar. Artur Gewerkýan. Çep tarapdan Guwanç Abaýelow. Geçirilen topy meýdanda saklap başarmandy. Gapdalan bolsa ýene-de myhmanlar Hindistanyň milli ýygyndysy topy oýun idýär. Bagtyýar Hojaahmedow. Artur Gewerkýan topy özüne saklamada dowam etdirýär. Emin bolsa bärde Jerim Roýini milli ýygnymyzyň oýunçylaryna berýär. Ahmet Ataýew wagt ýitirmeden topy Babat oýuna girizýär. Mekan Saparow, Şöhrat Söýünow sag tarapdan Serdar Almyrazow topa garaşýar. Şöhradyň urup oturan pasy derezanymyza. Mehmet Orazmuhammedow bolsa örän bir batyr bilen Hindistanyň milli ýarym meýdançasyna tarap topy urup oturypdy. Emma Berdi Gapderiminiň görkezmesi jerime urgy. Çep tarapdan topuň uran keti görüşleri. Lalbakiwa. Topy ilen Lingo. Jerime meýdançasynyň içine tarap ugratylýar, emma Mekan Saparow topy gaýtardy Ahmet Ataýew. Bagtyýar Hojaahmedow. Ahmet Ataýew. Soňky bäş minudyň dowamynda Milli ýygnagyň oşary öz ýarym meýdançasynda goýberýän ýangyçlary dowam etýär. Şu nokady millete topy saklan Hindistanyň milli ýygnasy olar hem artykmaçlykdan peýdalanmak isleýärler, emma hüjüm babatynda garamazda, häzirki wagtda Hindistanyň milli ýygnasynyň goragy ýerlikli dowam etýär duşakda. Serdar Nyrazow. Emin bolsa bärde oýny saklamak bilen jerimar oýny myhmanlar görkezýär. Wagt aramyza duşuň ýigrimi altynjy minudy. Hormatly ildeşler. Myhmanlar bolan Hindistanyň milli ýygnasy. Ildeşlerimiziň ýarym meýdançasyndan az wagtdan jerimar udan topy oýna girizerler. Esasan duran toplaryň Dowamlygynda ýarymgoragçy ýedinjilikde Lingoh, şol sanda-da Sunil Çetri birnäçe urgulary geçirýän oýunçylar. Hindistanyň milli ýygyndysynda esasan şol jerime urgulary yzygiderli ýagdaýlarda ýerine ýetirýän oýunçylar. Häzirki wagtda-da şol topuň garşysynda ýedinji belgide Ewgeneson Lingoh. Ýerleşdirmegiň sergany bolsa Mämmet Orazmuhammedow, Emil Fiwardy çenli üç oýunçydan ybarat. Ilkibaşda gurnap, emma iki oýunçy aýylýar. Top çenli meýdançanyň içine tarap geçirilýär we ýerleşdirmegiň sergany ynamly topuň ugruna çykmak bilen topy ele başardy. Orazmuhammedow sag tarapda Ahmet Ataýew topy garaşýar. Emma elbetde, howlukmazdan milli ýygnagymyzyň oýunçylary ýerlikli her bir hüjümlerini netije gazanmak üçin ýerine ýetirýärler. Emin Märdow oýny saklaýar. Nobatdaky sanda düzgün bozulma hereketi Serdar Annarozow tarapyndan şol sanda-da sowukgany ýagdaýda duşuň dowam etdirmegini tabşyryk berýär, görkezme berýär duşuň emini Masud Tuwaýelih. Erkin urgy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasynyň derwezany bolan Mämet Orazmuhammedow häzirki wagtda erkin urgudan topy oýna girder. Elbetde milli ýygnymyzda hormatly ildeşler, e, belläp geçimiz ýaly tejribeli derwezanlarymyzyň biri bolan Nikita Gorbunow şikes sebäpli bu günki duşuşyklara getirilmändi. Şol sanda Ruslan Mingazow hem onuň hem şikes almagy bilen bu gün milli ýygyndyň hataryna çagyrylmady. Ýöne bu günki duşuşyklarda ätiýaçlar düzümlerine şeýle ser salamyzda Sergeý Kuznetsow bar, şol sanda Ýagmyrmyrat Annamyradow. Bärde bolsa elbetde milli ýygnymyzyň goragynda goýulan uly ýanaşlaryň biri. Şeýlelikde-de bu urşuň ýigrimi dokuzynjy mydynda myhmanlar bolan Hindistanyň milli ýygnasy hasap deňleýär. Şu minut çenli elbetde milli ýygnymyzyň oýunçylary Öz ýarym meýdançamyzda, şol sanda Nisanyň milli ýygyndysynyň ýarym meýdançasynda ynamly topy saklamaga ynjam berdirdiler. Emma derwezämizden goýberen ýalňyşy, golumyzyň goýberen ýalňyşygy ýitgä getirýär. Duşuşykda zatlar deňme-deň bir-bir ruhdan gaçmaly. Häzirlikçe duşuşygyň ýene-de oýnalmadyk ikinji ýarymy bar. Kyrk bäş minut bar, şol sanda tamamlanmadyk ýene-de duşuşygyň birinji ýarymy bar. Goýberilen ýanaşyklary gaýta-gaýta mawy ekranymyzda. Ahmet Ataýew meýdançanyň merkezinde. Şöhrat Söýünow topy kabul etýär. Sag tarapdan Serdar Amarazow Fareýma Arsamurat Amanowa tarap geçirmegini makul bildi. Arslanmyrat, oňa garşy oýnuň düzümine bolýar. Şol sanada Emin tarapyndan görkeziljek ilkinji duýduryş Guşuta. Elbetde, sary düýe şeýlem bolsa orna seretişer, ýagny ýedinji belgide Eýgundan soň Lindwall. Emin tarapyndan Guşutdaky ilkinji duýduryşy eýlän oýunçylaryň biri bolýar. Häzirki wagtda daşarylykk önüm garamazdan topuň garşysynda Arsamyrat Amanow dur. Jerime meýdançaň içinde bolsa iň azyndan bäş-alty oýunçymyz bar. Top jerime meýdançaň içine tarap urup atylýar. Hindistanyň milliýnsyny goraçylar tarapyndan toplar uzaklaşyryldy. Indi sag tarapdan garşylyk dönüşiň gurnamak isleýärler myhmanlar. Şöhrat Söýünow topuň garşysynda böwet bolmak isleýän oýunçylaryň biri. Şol sanda-da jerime meýdançaň çep tarapyna çenli wagtynda Arsamyr Adamanow berekella. Indi nobat Adamyna hüjüm gurnamak iýleşdireniň tarapynda. Artur Gewerkýan top meýdançaň merkezinde Ahmet Ataýew. Süleýman Muhadow. Jerime meýdançaň merkezinden top çepdere geçirilýär. Bagtyýar Hojaahmedow geçirilen topy eýleme aşyrdy we meýdanda topy saklady. Hüjümli pudaty dowam etýär. Ahmet Ataýew top jerime meýdançaň içinde Guwanç Abelow. Guwanç topy ugratyrýar Ahmet Ataýew. Gaýtarylan topdan bolsa elbetde garta Aba Käni. Hindistanyň milli ýygyndynyň oýunçylarynyň eline. Galtaşana meňzeýär. Baz wagt il işleriniň oýunçylary hem şol pursatda Emine ýatlap masladylar, emma duşy Emine bolsa oýuny dawa gandyrdy. Masud Tuwaýelih. Şöhrat Söýünow. Bu gün duşakda ýeňiş gazanmak milli ýygnymyza diýseň zerur. Sebäbi üç utugy gazanmak bilen utuk sanymyzy dörde çykarmak gerek. Indi şol protsedur ony sileşir, ýagny Ahmet Ataýewiň geçirjek pursatynda ýerine ýetirilen hereketler. Hindistanyň milli ýyndyrmaçlaryndan we meýdançanyň merkezinde Arfamyrat Amanow topy çepdere geçirýär. Bagtyýar Hojaahmedow. Onuň ugrudylan pasyndan Artur Gewerkýan top jerime meýdançanyň içinde wagtyny geçirmek gerek. Artur topy ugrudyryar, emma Süleýman jerime meýdançanyň içinde. Topa gartaşyp bilmezlik sebäbi Aba Kene berdi. Artur Gewerkýanyň uly turan pasy sähelçe ýokarrak dymyltdy. Berdi Duşin. Mini oýny saklaýar Aba Kene. Wagt aramada duşuň 32-nji minut dowam etýär. Şol ýenitilen pursatlar top jemi meýdançanyň içine tarap ugrutylýar. Tejribeli ýarymorugçymyz Artur Gewerkýan tarapyndan çelme meýdançasyna bolsa ýaş hüjümçimiz Süleýman Muhadow bolsa şol urguturylan topa netijeli nokat goýubilmändi. Duşuň otuz ikinji minut dowam etýär. Sag tarapdan Top çeper meýdançanyň içine tarap ugratylyar. Ýene-de Hindistanyň milli ýygyndynyň goraçlary Ahmed Ataýew. Topuň owuna göreşi Emin berdi. Oýny saklaýar Jeri Murray. Hata beleti artdyrmaklygymyza ýene bir ajaýyp mümkinçilik bar. Sebäbi bu Jeri Murraylardan milli ýygyndyň hatarynda islendik urgunçyny hasaba alamyzda onda milli ýygyndymy şu pursatlardan, şul Jeri Murraylardan netije getirip bilerler. Aýratynam bularyň içinde Artur Gewerken. Jerim ulardan özüniň oýunçylyk ýollaryna diýseň uly üstünliklerini gazanypdy. Häzirki wagt şol üstünlik gazanmagyny hem dowam etdirýär. Şol sanda Ahmet Ataýew milli ýygynyň kapitany Jerim urugdan diýseň netijeli uruglar geçirip bilýär, emma meýdanyň garasynda ýörite lukmalaryň ýardamyny alyp dur. Soltan Aýlete, Arkymyrat Amanow, Guwanç Abylow bul oýunçylar hökmany suratda belläp geçäýmeli. Emeli diwarda birki wagtda Hindistanyň milli ýygyndysynda jemi bäş oýunçy, goşmaça ýylyşdyrmadan üç oýunçy, Şagat Emin, tarapyndan ýaňlanýar, topuň garşysynda iki oýunçy, Arkymyrat Amanow bilen Artur Gewerkýan. Ýylyşdyrmadan Elitehas agyrtyrmalaşýar. Duşemini. Masud özüne ygtyýarly berýär. Artur geberken ury geçýär, emma Emeli diwan alyp taşlaýar. Muňa garamazdan ýerleşdirme hüjümi dowam etýär. Arslanmyrat Amanow jerime meýdançasynyň içine girmän başarýar. Arslanmyrat Amanow. Ähli gözler Emini. Ýöne Leteberdi duşuň Emini Masud Tufaýeli hormaty ýerleşdirer. Duşuşygy Twente Melian äheňinde görkezme berdi. Gaýtaýda şol pursatlar Arsamalak Amanow soňuna çenli göreşýär. Goroşin deňinden topy geçirmän ysyrdy, emma Goroşiniň päsgelçiligi tejribeli ýarym goroşimize garşy ýerlikli peýdalanypdy. Öränlerde çetelli pursatlaryň biri. Ýöne elbetde duşuşygyň soňky netijeli jogapkärçilik bir jogabyny Duşuň baş emini çözýär. Masud Tufaýerih duşy dowam etdirmeli diýipdi. Bärde hüjümler Hindistanyň milli ýygyndysyndan. Bagtyýar Hojaahmedow ilkinji nobatda böw atdy we ikinji pursatda-da topy uzaklaşdyrmaga çyrypdy. Sag tarapdan ýene-de hüjümler. Artur Gewerken toparymyzyň goragyna. Ýardamlyk bermek üçin yza dolanan oýunçylaryň biri. Jerime meýdança alkymyndan ýene-de myhmanlaryň hüjümi dowam etýär. Daş aralykdan Derdi Aşa Batyrowa. Ýöne topar ýerini ýitiren urgy ep-esli sowuk geçýär. Ýerleşdiren Zerdany Mehmet Orazmuhammedow topy erkin urgy bilen oýna girdi. Wagtaramada-da duşuşygyň otuz altynjy minuty dowam etýär. Hormatly ýerleşýär. Ýatlatýar. Türkmenistan sport teleýaýlymynda hormatly ildeşler iki müň on sekizinji ýylda Russiýa Federasiýasynda geçiriljek ýigrimi birinji Dünýä çempionatyna ýollanma gazanmak üçin bu gün D toparçasynda geçilýän dördünji tapgyr duşuşyklar futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy Köpetde Assaş Anna Hindistanyň milli ýygyndyny kabul edýär. Top bilen çemli meýdança daşynda ýerleşen ol hüjümi. Wagtyny top geçirdi. Topuň geçişine Martur Gewerkýan. Elbetde bärde wagtynda Hindistanyň milli ýygyndynyň gorusuna hem berekella diýmek gerek. Sebäbi onuň ýerine ýetiren hereketleri öz milli ýygyndyny halas etýär. Şol pursatlar ynanmak gaty kyn. Bu pursatda Artur Gewerkýanyň peýdalanyp bilmezligi. Arsamyr Adamanow çep tarapdan häzirki wagtda Hindistanyň milli ýygyndysynyň goraçlaryna yzygider ýagdaýda kynçylyk döretmekligine dowam etdirýär. Şeýle pursatlarda hem duşuň otuz ýedinji budunda jerime meýdançasyna geçirilipdi, emma Arsamyradyň ugrukdyran topy Derwezäni galtaşýar, ol gaýtarylan topdan bolsa Artur Gewerkýan ýakyn aralykdan peýdalanyp bilmedi. Has dogrusy, elbetde, Hindistanyň milli ýygyndysynyň golçusynyň ýerine ýetiren dürs hereketleri. Häzirki wagtda meýdançaň merkezinde, ýagny çelme meýdançaň içinde Hindistanyň milli ýygyndysynyň lukmanlary şol oýunça ýörite ýardamlyk bermeklerine dowam sürýärler. Ak watan bolsa milli ýygnagymyz meýdançaň burçundan topy oýnaýar. Topuň garşysynda bolsa Arslanmyrat Amanow. Yşarat ýaňlanýar. Top çelme meýdançanyň içine tarap geçirilýär we Derazan topy eleme başardy. Go pressing Sanfu. Hindistanyň milli ýygnasynyň Derazany topy elemäni başarypdy. Häzirki wagtda dünýä sanawynda hormat ýerleşýşeri bir ýüz altmyş ýedinji basgançakda barýar. Ýagny şu ýylyň dowamynda görkezen hasabaty has orta şol sentýabr aýynda Hindistanyň milli ýygyndysynyň görkezen oýun hasabaty pesräk bolansoň bat-bat on iki basgançak aşak düşmekligine getirildi. FIFA-nyň ýolbaşçylary tarapyndan. Meýdançanyň merkezinde Ahmet Ataýew. Biziň ildeşlerimiz bolsa Türkmenistanyň milli ýygyndysy häzirki wagtda dünýäniň sanawy normativ ildeşleri FIFA-nyň sanawynda bir ýüz elli bäşinji basgançakda barýar. Sentýabr aýyna geçirilen duşuşyklarda elbetde Omanyň milli ýygyndysyndan asgyn bolupdy biziň ildeşlerimiz. Şonuň üçin Jemi alty basgançak pese düşmekden getirildi. FIFA-nyň sanawynda we bir ýüz elli bäşinji basgançakda barýar. Häzirki wagtda milli ýygnymyz futbol boýunça bärde sowukgan ýagdaýda erkinlik ýagdaýyny çagyrýar. Duşuň emini Masud Tufaýeli şol sanda özleriniň nägileliklerini bildirmek isleýär. Hindistanyň milli ýygnasynyň oýunçylary. Duşuň birinji ýarymynyň otuz dokuzynjy minuty dowam etýär, hormatly ildeşler. Bu gün diňe bir paýtagtymyzda gyzykly duşuşyklar geçmän eýsem, Omanyň milli ýygnasy bu gün öz meýdançasynda Eýran Yslam Respublikasyny kabul eder, hormatly ildeşler. Ol duşuşygyň hem hasaby biziň milli ýygnymyza diýseň möhüm. Sebäbi iki ýygyndy toparam häzirki wagtda toparçada birinji, ikinji orny paýlaşyp gelýärler. Bu duşuşykda Eýran Yslam Respublikasy ýeňiş gazansa, milli ýygnymyzy artykmaçlyklar dowam etdirip biler. Sebäbi paýtagtymyzda Omanyň hem milli ýygnasyny Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasy kabul etmeli. Meýdançanyň merkezine bärde Hindistanyň milli ýygnasynyň oýunçylary topy uzaklaşdyrýarlar indi. Garşylyk dönüşümi çep tarapdan olar dowam etdirmek isleýärler. Top çep gyra açylýar. Çep tarapdan Robin Singh. Jenu meýdança alkymyndan çentri. Toparyň milliginiň iň esasy oýunçylary biri. Emma top uzak goşuryldy. Sunil Çetri pursatdan peýdalanyp bilmedi. Arslanmyrat Amanow. Bagtyýar Hojaahmedow. Top ýene-de uzaklaşylýar. Topy eýlän ýerleşdirme zarp Samara Zamanov topy öňe tarap geçirýär. Süleýman Muhadow topy eýlär. Elýot topy eýlär. Süleýman çep tarapdan çelme meýdan çalkymyna sarp uruturdy. Artur Gewerkýan. Artur Gewerkýan. Çeprik goragçymyz Bagtyr Hojaahmedow topy çelme meýdançanyň içine geçirýär, emma Hindistanyň milli ýygyndysynyň Goraşlar ýene-de päsgelçiligi ýüze çykardylar we Sunil Çetri topy öňe tarap ugrutyrdy. Emma topa bolsa ilkinji nobatda Mekan Saparow garşylyk görkezmegi bilen gatdyrlan ýerleşlerimiz topy oýna girder. Bu bolsa elbetde ajaýyp şekilde nurmat ýerleşýär paýtagtymyzdaky ýerleşýän Köpetdag stadionynda käbir pursatlar. Bu gün milli ýygnymyz Köpetdag stadionynda taryhy duşuşygy, ýagny Hindistanyň milliýetine garşy geçirýän altynjy resmi duşuşygy häzirlikçe hasaplar degmeseň, bir-bir ýagdaýynda dowam etýär. Top tagtara geçirildi. Guwanç Abylow.

Häzirki wagtda myhmanlar bolan Hindistanyň milli ýygnasyna deňmedigiň hasaplary ýeterlik, sebäbi her bir milli ýygna hormatly ildeşler myhmançylykdaky geçirýän duşugyny iň azyndan deňmedigiň hasabyna geçirmek isleýär. Duşugyň öňi syýrasynda elbetde meýilleşdirýän iň esasy meýilnamasy deňmedigiň ýagdaýynda duşuny geçirmek. Bärde gürrüňsiz Guwanç Abylowyň garşyna Düzgün bozuldy. Duşuň emini hem pursatda Masud Tufaýelih oýunça dilden duýduryşyny berýär. Gaýta aýdaşylyp pursatlar. Guwanç Abylow toparyň lukmanyň ýardamy Almazdan duşy dowam etdirip biljek ýagdaýynda. Duş hem dowam etdirilýär. Şöhrat Söýünow. Mekan Saparow. Topy çep raşyrdy. Çep tarapdan Bagtyýar Hojaahmedow. Meýdançaň has merkezinde topa garaşýan Umytjan Hasanow bardy. Emma sag tarapdan ilişdirme düşemi dowam etdirilýär, ýagny goragdan. Şöhrat Söýünow topy Bagtyýar Hojaahmedowa tarap ugrukdyrmak istedi. Hindistanyň milli ýygnagçylary topy elemek bilen ýarym meýdançadan indi garşylykly hüjüme girýärler. Topy jilme meýdançanyň içine tarap ugrukdyrýarlar we berekella! Bärde ildeşlerimiz barda topy uzaklaşdyrdy. Serdar Almyrazow ilkinji nobatda topa galtaşan oýunçy. Meýdançanyň tagtarynda ýene-de Hindistanyň milli ýygnatynyň Nobatdaky gurnaýan uçumy dowam etýär. Naraýan Das. Goruşlaryň tarap topy geçirmek meşhur bolupdy. Senhaç Sing. Top çepir açylýar. Serdar Anarazow. Ilkinji nobatda çepir hüjümçi Robin siňkden öňürtilip, topa garşylyk görkezýär we meýdança daşyna çykyrdy. Gapdalan bolsa topy oýnaýar. Wagty ýitirmezden Hindistanyň milli ýygnasy. Ahmed Ataýew topy eýlemän çyrdy. Eýleşermiz indi? Garşylykly hüjüme girmek gerek. Çep tarapdan Artur Gewerkýan topy öňe atyryp geçirýär, emma şol geçirilen topda bolsa milli ýygnymyzyň oýunçylary düşünişmezligi. Nobatdaky hüjüm sanynda myhmanlar tarapyndan Hindistanyň milli ýygnasy hüjümi dowam etdirýär. Daş arakda Maturgy. Elbetde bul duşuşygyň birinji ýarymynyň esasy wagtynda belki zerbe agyş geçirilen soňky ur bolmagy mümkin. Häzirki şataplar deňme-deň bir-bir ýagdaýynda. Az wagtyň duşuşygyň ýa täşdaky dördünji emini Hanna Hatap, beýläk geçen ýaly Siriýa döwletinden ýitirilen wagtyň özüni dolmak üçin Göreli näçeräk bir wagt goşar. Iň azyndan bir minutdan gowrak wagt goşmagyna garşy däl, sebäbi duşuň birinji ýarymynda geçirilen iki gollar bar hem ikindisi. Dylan Goply. Guwanç Abaýelow. Pursatdan peýdalanmak bilen Baglama derwa garşy batyr oýun geçirdi. Ýol ugry bolsa elbetde bärde hiç bir oýunça galtaşmazdan meýdanyň daşyna çykýar. Gapdalan bolsa myhmanlar Hindistanyň milli ýygnasy topy oýna girder. Topy ýene-de ýerleşdirmä dadanýar. Artur Gewerken. Umytjan Asanow topy tagta geçirdi. Sag tarapdan Serdar Almyrazow. Jerime meýdança açyldy topuň gelşine. Hüjümler dowam etýär indi-de. Bärde Hindistanyň milli ýygyndynyň goraçlary topy uzaklaşdyrmak bilen indi sag tarapdan şol toparyň, şol ýygyndynyň iň esasy oýunçylarynyň biri bolan Sunil Çetr bilen hüjümi dowam etdirmek islediler, emma milli ýygnymyzyň goragy wagtynda öz ornuna dolanyp gaýtmagy bilen Şol ýene türümçimi öe saryp gaýtyrmanyşyrdylar. Faktor Penýetew üçindir Hindistanyň milli ýygnasyndan jerime meýdançaň alkymynda top jerime meýdançaň içinde. Zarbadar geçilýär Perman. Mehmet Orazmuhammedow aza kän sowukgany hergitdir. Nilete hormat birleşer ýagny duşuň birinji armyna goşmaça. Iki minut wagt goşulýar täşlak dörünji emin Siriýa döwletiniň hany Hatap tarapyndan. Şol wagtyň bolsa ikinji minut dowam etýär. Islendik wagtyny duşuň baş emini Masud Tuwaýerih oýnuň birinji armyny tamamlap biler. Elbetde, şu purata bolsa hormat ýerleşer, duşuşygyň baş emini oýnuň birinji ýarymy tamamlaýar. Häzirki wagtda iki müň on sekizinji ýylda dünýä çempionatyna çykmak üçin ýollanma gazanmak üçin D toparçasynda geçilýän dördünji tapgyr duşuşygynda Türkmenistanyň milli ýygnasy Köpetdag stadionynda Hindistanyň milli ýygnasyna garşy duşuşyk geçirýär we duşuşygyň birinji ýarymy deňme-deň bir-bir gazandy tamamlandy.